Uiui mai rā i te tī e te tā ki tēnei o ngā waka uia e kīia nei ko Te Kupu o Te Uru. Ki Nuota ii, ki Tangita i tātau i ngā mate o te wā. Ki a kui mā, ki a koro mā, kūiti atu ki tua o te ārai, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō uriuri, tau atu rā koutou ki reira ko te unga ora ki konei mai i tonu ai ngā mahi. Tēnā rā tātau katoa. Koia nei rā ko te kupu o te uru, ā, ko ngā pūrongo katoa kua ua ake i te reo o te uru i tēnei wiki e waka kao ana, e wānanga anō i ngā take o roto i ēnei pūrongo. Ā, tēnei e mihi kau atu ana ki a koutou ko Lana Te Piki Broughton. Nā ki uri ake ki tā tātou pūrongo tuatahi o te wiki. E aro atu ana ki Rangitīkei, ki reira, ā, ki ngā kaupapa waka tairanga i ngā mate pā ki te tinana o te tangata. Tērā ia ko E Rau Aroa nā Te Kōtuku Auora Horangi Tīkei, kei a Te Maheemi te pūrongo nei.
I whakakao mai Te Kōtuku Hauora o Rangi Tīkei i ngā mema o tōna hapori ki te kohikohi pūtea ki te whakatairanga i ngā take mate ū,

Um, so just getting that, that kōrero out there to everybody and having whānau share their stories as well. So that's one of the main reasons around the breast cancer awareness breakfast this morning. Tokomaha o te hapori o Te Rangi TK i tai atu ki te tautoko i te kaupapa, ki te whakakōrero i ō rātou wheakotanga me ngā uauatanga o te mate ū.

Um, so having those safe spaces, especially in our rural communities where, you know, the, the services, there aren't many out there. Ka pākia te mate ū ki te hunga tāne, he kotahi ōrau o ngā kēhi katoa o te motu. E rua te kau mā rima ngā tāne ka pākia e te mate ū, ia te tau ki roto o Aotearoa, kāre ngā tāne huri noa i te motu e tino mōhio ana ki wēnei whakamārama. O Horerera o i mōhio, Ko te pōhēhē tēnei ana ko te prostate kē te take. Ā, and te, te kite atu i runga i tērā o ngā, o ngā quizzes, ana, ka tae e te tāne, ā, tērā ngāngara ai patu nei ia mā te ohorere katoa, bro. Yeah, it is important for our wahine to have somewhere to, somewhere to share their stories and share their journeys, but it's also important for our males because our, our tāne too um, can get breast cancer. So

Very rewarding. Ka tino pākia tēnei mate ki te hunga wahine mēnā he hitoria kei roto i tō rātou whānau. Tika kia tū ngā, ngā wahine te kōrero ai tērā o ngā mea e pā, pā nei i a rātou. Ai e, ai e, e tika ana kia, kia whakatūria tētehi āhuru mōwai mā rātou te, Te tuku kōrero, ā, i runga i te āhurutanga ana o te poho tuariki, ā, e, kia tū rātou i runga i tō rātou ake mana, kīhai mātou te kī atu, āo, kei a koe te kōrero, kei a koe te kōrero, kāo. He wātea ana te papa mā te hunga e hihi ana. So women from 45 and up should be getting regular checks and same with our men but you should be very aware of your breast at the age of 20. Both men and women. Ko te whitu tekau ōrau o ngā wahine ka pākia e te mate ū, ko te waru tekau ōrau o ngā wahine ka mate, he rima tekau te pakeke neke atu. Te Mihimi, te reo o te uru.
Tēnā rā koe e te mei tēnā pūrongo mō te to uaroa nā te kōtuku auora horangi TK. Ko ngā pāti māwhero kutu ake i te wiki kupa ure nei, ā, uri noa i te motu, i, i te marama kupa ure i roto o ki ngā tau kui kitea ēnei kātū ui e mea waka ui ui e mea waka kota i te apori, ā, i ngā uri, i ngā wanaunga i a wai kē rānei. I ngā, i ngā kai maʻi pea ngē mēnā kai te wā i maʻi koe. Ā, he mea waka mōʻio, he mea waka mataara, he mea waka tūpato i te unga, he mea waka tairanga, ā, i te mate pukupuku nei. Ka noʻo taʻi, ka tangi taʻi, ā, i ō tātou wanaunga i ngā uri, kāre i noʻo mōreʻu mai i tēnei, i tēnei mate pukupuku. Pērā i a Ko te pātai i ua ake i roto i ngā mahi patapātai a ki Martin, mēnā rānei tēnei mate pukupuku ka pā atu ki te tāne. Ko te wakautu ia, āe mārika ka pā atu tēnei mate pukupuku, tēnei mate pukupuku, auē te roa o te kupu, tēnei mate pukupuku ka tae atu ki te tinana o te tāne, nō reira ia a tama waine, a tama tāne, me mataara. Me mataara tātou katoa, ā, e taea ana te, te whakamātau, mēnā e noho ana koe ki te kāinga, ka īkina tō ringa ki tua o te upoko, anā, ka pā mai, ā, ki tō tinana, mēnā rānei e āhua rerekē ana, ā, te rongo, Mēnā e rerekē ana, tērā te wā me tae atu ki te tākuta ki reira āta whakamātauria ai e rātou mā. Me tiaki tātou i a tātou e te iwi e, ka akiaki tātou i a tātou anō ki te whakamātau i te tinana i runga i te aroa nui ki te tangata kāre i te pirangi kia pā atu ko tēnei mamae nui ki te tinana engari oki ki te wā nui o te pā arakeke me tiakina te tinana, me tiakina te ware tapawā, me tiakina te wā nui o te pā arakeke. Koia rā, ko Te Rau Aroā nā Te Kōtuku Auora o Rangitīkei. I tēnei wā e te iwi ka tauri ki te pūrongo tuarua o te wiki, ā, e aro atu ana ki te awa o Wanganui, ki ngā wai o te wā e wakanui ana I Aitirearea, e pikipiki ake ana ki ngā kaikatea teitei rawa atu, arā ko te whakapōtaetanga ki te ki Te Wānanga o Aotearoa. Anei a Eruera Rerekura me te pūrongo.
Ko te waka pōtaetanga o ngā tauira o Te Wānanga o Aotearoa ki Whanganui tēteʻi o ngā kaupapa nui i ngā wiki ka tae anō nei ka uri. Ākua ngā piki me ngā eke, kua eke rātou ko ngā tauira ki te taumata angitū. Kua miharo nei, kua miharo nei mātou o Te Wānanga o Aotearoa ki tēnei, kia whakanuia i ngā whānau, otirā i ngā tauira, kua puta a Ihu nei i tā rātou nei kaupapa. Nā runga i ngā aupiki me ngā aueke o te wā e tika ana, mā mātou katoa e whakanui i tēnei kaupapa tonu nei.
Heoi, ko te tino whetū o te rā, ko Shannara Nemani, e uri aia nō te awa o Wanganui me Tonga i te taha o tōna pāpā. I ai ki tōna māmā, i wakawitia aia e ia Ki te ako i te reo Māori i a ia e ari ana ki Te Whare Wānanga o Aotearoa. Ahakoa ko tana āhua hōkai nukurangi, kua puta tōna ihu i tana ako i te reo Māori. Ioi, i te āhua awangawanga tana kaiako a Mārama Pae Stark me pēia aia e kōrero ki a Shannara.

Cause she's got a really good sense of humour. E mihi ana a Cheryl kia mārama pai i te mea e ngāwari aia ki te whakaako i te reo. Shannara loves fun, you know, she's all about learning and having fun and like I mentioned in my speech, you want to learn without knowing you're learning.

Ko Shannara te tauira i roto i tana whānau, me e mea ka āngai koe ki te kaupapa, ka eke panuku, ka eke tangaroa koe. Shannara being the first in our whanau um like special eh special um you know and so but no one in our family made Shannara feel any different just because of her condition, you know. She still get, gets growlings when she gets cheeky, you know. She's not this cute innocent all the time. and, um, you know, but no one made her feel any different. Kātahi anō ngā mihi whānui ki ngā, ki ngā kaiako, ki ngā pouako, ā, ki ngā kai whakarite me kī ko te iwi, ko ngā iwi. Ā, I tukuna ā rātou nei tamariki, ā rātou nei whānau ki tēnei wharekura, otirā ki tēnei wānanga, kia wānanga ai ngā kaupapa e ngākautia ana e rātou. Nō reira, e tika ana kia mihi anō ki ngā iwi, ki ngā tauira, ki ngā whānau ki tēnei kaupapa nui, ā, nei mātou o Te Wānanga e whakanuia. Koia kei a koe Shannara, ko koe te whetū o ngā tauira i tēnei tau ki te wānanga o Aotearoa ki Whanganui. I Ruere Rerikura te reo o te uru.
Tēnā rā koe e ru i tēnā pūrongo mō Te Waka Pōtaitanga o ngā Tauira o Te Wānanga o Aotearoa ki Wanganui. Ko ō rātou wi'u ku puta mō tērā kaupapa, mō tērā kaupapa, te mea nui e taka i mai te ara o Tāwaki. Ei aa, ei kapo ake i ngā kete o te wānanga, i ngā ua o te wā, hei wakaoki mai ki ō tātou wānau, ei oranga mō te wānau, mō te iwi, mō te iwi wānui, arā, te iwi Māori tāku e kōrero nei. Ko ia oki ko Shenara Nemani i wakanui ai i tērā rangi, ā, me te tō mai, te tō atu i te aro ki ngā taiepa kei te aroaro o tērā tauira, o tērā tauira, e rerekē ana i te tauira kei tō Taapea ngē. Ā, tērā oki ko, ko ngā, ko ngā wero o te wā. ā, i rangona e, e tēnei, e tēnei pia. Engari otirā tērā ia ko te kaha o te tangata, ko te ngoi o te tangata, ā, ka kaha tonu ki te tae atu ki ngā akoranga, ā, ki te whai i ngā ara, i ngā ara a ua auaha me kī, e tutuki, ā, e whakatutuki i tēnei mea te ako i te reo Māori, ā, me, te ara whānuiaki i tērā, arā, ko te whai i te ara o Tāwaki. Nō reira, ā, kei te uri o Wanganui-i-awa, o Taranaki Mātongatonga, whakaaweawe tonu mai i ō whanaunga. Koia rā, ko te whakapōtaetanga ā, o ngā pia o Te Wānanga o Aotearoa ki Wanganui. I tēnei wā e te iwi e, ka tauri tātou ā, ki te pūrongo tuatoru o te wiki. Ā, kei te aro tātou ki Te Āī Rātana, ku tau atu ki Taranaki Mātongatonga. Ko ia rā ko te mātoro ha te tumuaki o te a i Rātana, kei a Tema Hēmi te pūrongo nei.
I tū te tumuaki hou o Te Hāhi Rātana ki te tūmatawhānui mō tōna wā tuatahi, Nō tōna rironga i te tūranga i te marama o Apereira, e rua ana kaupapa nui, ko te kotahitanga me te hunga rangatahi. Tuatahi, te kotahitanga o tātou te Māori. Koia i ngā, ngā tohutohu e te Wairua Tapu ki runga ki tō tātou Pāpā Tahu Pōtiki Wirimu Rātana i te 8 o Noema. I te, te kaupapa tuarua, uh, mō ngā rangatahi puta noa. Uh, kia hāpai ake a rātou uh, I te wā e hoki ana i taku mahara ki te wā e rangatahi tonu ana ahau, ana ko koe tērā e noho ana e mātou i raro i tēnā kaupapa te rangatahi i raro i te kaupapa tō tātou Tumuaki o taua wā a Te Reo Hura. Heoi anō, ka kawea e tō tātou Tumuaki tuawaru i ngā kaupapa o te kotahitanga o te iwi Māori tae atu mō ngā rangatahi, koia ko ngā kaupapa e rua e hāpai e ia. I tai a Manuao Te Koha-a-Mutunga Tāmau te tumuaki tuawaru o te Hāhi Rātana ki ōna marae i te mātongatonga o Taranaki i te wikene kua hipa. Koia me ana apataki o te iwi Mōrehu i pōhiritia e ōna rahinga o Ngā Rauru, Ngāti Maika, Rangitāwhi me Ngāti Ruanui ki ngā marae o Te Aroha ki Kaiiwi, o Waioturi ki Pātea. Tino pai tera, i te mea kua roa te wa. E noho kāinga a Hare, kāre kanohi kitea nā runga i tana māuiuitanga, ana ki te atu ki te kore te iwi e kite e kanohi, ana ka āhua mimiti, āhua waikura nei te hiahia i te whai i ngā tapuwae o te hāhi Rātana. Ā, me te māramatanga hoki. Ko tēnei te mātoro tuatahi a te tumuaki, ā, ka mātoro haere ia ki roto i ngā rohe e tū ana ngā pariha o te Hāhi Rātana, ki te whakatairanga ake i ōna kaupapa, ko te kotahitanga ki waenga i ngā iwi Māori, me ngā take nui e hāngai ana ki te hunga rangatahi o te ināianei. Tino hohonu i tērā kaupapa te mātoro i waihotia tō mātou Pāpā Tahupōtiki Wiremu Rātana mō tātou katoa. Kia mātoro haere ngā kaupapa o tēnei māramatanga, kia whakaputa atu, kia whakapuawaitia i te āhuatanga o te aroha me te rangimārie ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā, puta noa i te motu, puta noa i te ao. Rā tino whakahirahira tēnei mō tātou katoa te hāpori me te pā o Rātana, tae atu ki te mōrehu puta noa i te motu. I te tatunga mai o tō tātou tūmoki hou, te tūmoki tuawaru a Te Manuao, Te Koha Mutunga, ki te motu whānui. Ka tika ana ki tōna kāinga, ki tōna whānau, ki tōna hapū iwi o Taranaki Maunga. Harakō ana
mātou o te kāinga nei, mātou o Tauranga Ika. Te nuinga o te wā nā ka hāngai ngā kōrero ki kā iwi i tōna paranga ki reira, engari hai roto anō o Tauranga Ika. ā, te tino, ki mātou, ko tōna whakapapa e tino kaha nei. Ā, ā, ka eke iho ki te aroha, rae ki, te, ki kā iwi. Ā, koia ko te painga o tēnei ā, matolotanga ā, ki waenga i a Ngā Rauru. Kāre i te nuinga o Ngā Rauru mōhio ana ā, ki ōna whakapapa, tēnā pea kāre uki āia i mōhio te katoa. So, Kua whai wā nāianei you know, kia, kia, kia takina you know, wāhanga, he wāhanga o ana pā, uh, whakapapa, uh, nā runga i te whakaaro a tōna wā ka hoki mai a ia. I tākohatia ki te Tumuaki, he taonga e ōna iwi o Taranaki mā Tongatonga, ā, i tonoa hoki ki a ia ki te whakakaha ake i ō rātou hononga me te whakatū he āpōtoro ki tō rātou rohe, ki te hāpai i te tokorahi o ngā pononga o te Hāhi me ngā iwi o Taranaki huri noa i te rohe. Ki a tau ki roto i te whare rā i a Rangihāruru, ā, ko tētehi wāhanga kāri konei, kāri kaha konei, ā, ko te, te hunga e taea te kawe ngā mahi o te āpotoro, ā, ko ia te take i hora tērā i mua i te tumuaki, ā, kia whai whakaaro te. te hāhi o Rātana ki te rapu tētehi ki roto i a Ngārauru, te kawe, wēra kawenga. Ā, koia, tētehi mō te, mō te hāhi, engari anō mō te, mō te tumuaki, ā, tērā tētehi kaupapa nui kei runga i a ia, ā, te, te whakakotahi ai i ngā iwi Māori, e aha ko, ko wai, aha ko nōhea. Āe, tika ana.
E hoki ngā mahara ki tōna whaea, ki tōna pāpā, me, to, me tā rāua tātai whakapapa uh, ki konei, uh, ki Taranaki ki te Tonga, ki Taranaki whānui. Hoi anō ka tika ka hara mai e ia uh, ki te motu whānui, ki tōna kāinga i te tuatahi.
Ka mātoro haere te tumuaki ki ngā tini rohe me ngā takiwā o te motu i te rōngātu o tēnei tau. Kātahi ka tae ki runga o Tūrangawaewae marae ki te whakanui i te koroneihana o te Kīngi Māori, te mihini, te reo, o te uru.
Tēnā rā koe te mei tēnā pūrongo mō te mātoro a te Tumuaki o te A-i Rātana me te oki atu ki ōna anō wenuwā o Taranaki Mātongatonga ki reira no ota'i ai ki ōna anō iwi. Tērā ko ngā kōrero ku ua ake te pūrongo nei mō ēte'i uri mō ēteʻi wanaunga ōna, kāre pea e mōʻio ana ki ērā ononga ki te tangata, ki te kaupapa tonu nō reira, koira te ua o te nootaʻi, te kōrero taʻi, ko te ua mai o ēnei kātū kōrero honohono waka kotaʻi i te tangata, ki te tangata, ki te whenua me ērā uatanga katoa. Ko te māramatanga kuʻu ake i ēnei kātū uipeange, ko te wakarongo ki ki te ia o ngā wai, ki te ia o ngā whakaaro, ā, ki te āra i mai a te, a te Tumuaki nei, ā, i te āi i te iwi, i roto i te kupu o te māramatanga. Ā, koira, ko, ko ētehi o ngā kātū kōrero, ā, kū ua ake, kāre e kore, ka ua ake i roto i ngā, i ngā marama i roto i ngā tau. Hoi anō i te iwi, koia rā ko te mātoro a te Tumuaki o Te Āi Rātana. I tēnei wā ka aro atu tātou ki Wanganui anō, kei reira ko tēnei whakairo nō te whenua tonu, nō te iwi tonu, arā e kīia nei ko Te Kōanga Horeua. Kei a Eruera Rerekura tēnei pūrongo.
E okinga mai ki Te Awa Tupua, e okinga mai ki tōna ūkaipō, e okinga mai ki tōna iwi. Kua roa tēnei taonga e ngaro ana. Kua uki mai a Te Koanga o Rēua kia kitea e ōna uri, kia kitea e te marea. Ko Don Robinson tēteʻi o ngā kaiwakarite. Nāna i wakaoti kōrero me Te Papa Tongarewa mō ngā tau rima tekau. ki te whakauki mai te taonga nei ki tōna wā i tika. It's an exciting day for us all here, for Whanganui, you know, to have this taonga back on our ground, back up by the te awa o Whanganui, and it's an enjoyable result.

I pāuatia a Te Koanga o Rēua e ngā oia o te Karauna i te tau 1865, mai tōna kāinga tūturu ki Pipiriki, nā wai rā ka riro i a Te Papa Tongarewa. When we think about Koanga Rehua, we think about firstly the Battle of Moutoa.

Koutou ko ngā tūpuna kua ngaro atu ki te pō i kōkiri tēnei kaupapa, kua kore tō tātou nei taonga e oki mai ki te kāinga. Nō reira, e tū, e tū te koanga o Rēua ki tō tūrangawaewae. Iriwere Rerikura, Te Reo, o te uru.
Kia ora rā e Ru me ngā mihi ki a koe i tēnā pūrongo mō te kōanga o Rēua. Rima tekau tau te roa o te whakariterite kia oki mai tēnei taonga ki tōna anō wenua, ki tōna iwi, ā, kia rongo anō i te awa tupua e rere kau ana, ā, kia wāngai mai i ana kōrero ki a tātou nō tērā wā, nō ērā tau. Ā, tērā ko te painga o te noho o ēnei, ā, o ā tātou taonga ki ngā whare taonga, arā, ko te tiaki i te taha kikokiko, ā, o tērā taonga. Engari ko ngā kōrero, me rere tonu, ā, ka pēea rānei te rere o ērā kōrero, ka rere mai i te awa, ka rere mai i te māngai o te tangata, ā, me pērā tonu te tū ā tātou taonga, he mea piri tata ki a tātou, he mea piri ki ngā tāngata. ā, he mea puta i roto i ngā kōrero, i ngā karanga, ngā whaikōrero, ā, te aha kē rānei. He mea āra i a tātou me kī, nō reira, ā, kia kaha tonu mai tātou ki te, ki te kapo ake i ērā taonga a kui mā, a koro mā, me te whai whakaaro, ā, ki te āhua o te tiaki, ā, i ērā taonga i te okinga mai, ā, ki a tātou. Nā, ka uri te aro i tēnei wā ki te ao o tō rangapū, ki tēnā o ngā pāti a te Pāti Māori. Kei a Rauru Kītai te kōrero nei.
I'm proud to be Māori.
I karangahia te Pāti Māori kia whakakotahi ngā whānau o Te Tai Hauāuru ki Te Hāwera i Taranaki ki te tonga. He rā whakakotahi te whānau i raro i te korowai o te Pāti Māori. E mihi ana te kaiārahi takiroa o te Pāti Māori, a Debbie Ngarewa Packer, ki tōna iwi whakapono. There's a lot at stake. So um, there always has been, we've, we've always known that we need to grow the movement and our priority is to make sure that our whānau's voices and um, faces are seen in this place. He rahi ake i te whā tekau tāngata i tae atu ki te kōrero ngātahi mō te rautaki o te kōwhiringa pōti e haere ake nei. There's a real um, intense uh, obligation for us to make sure that that grows so we can continue to be that unapologetic Māori movement in the House. He nuinga ngā mahi, not only i te Pāti Māori, but he nui ngā ngā mahi o Debbie mā, Rāwiri, me ā rātou kaimahi ina ia rā, ia pō. She loves working for the Māori Party because it's unique and it's all about Māori, Māori initiative, Māori motivation and about women toa. uh, you know, and, and she uh, loves being Māori. She's proud of being Māori. Ko Jamie Anne Manutai te kaiārahi takiroa mō te whakatairanga pōtitanga. Ko ia hoki te tamāhine a Debbie Ngārewa Packer, hei tāna, ko ngā tikanga Māori ka noho mātāmua mai, Koirā i motuhake ai a Te Pāti Māori. They are fiercely advocate for for our whānau, for our iwi, for our marae through our our values, through our tikanga, which is very different to every other party that is in

2023 Rauriki Tahi Mane Wheoki Te Reo o Te Uru.
Tēnā rā koe e Rauriki Taʻi, tēnā pūrongo. Ko ia rā ko te Pāti Māori e whakauiui ana i ngā whānau o roto mai o Taranaki Mātongatonga ki Te Āwera i te wiki a Kupaure nei. A, e mea whakarongo ki te iwi, e mea whakauiui te iwi, ei whakarongo ki ngā kōrero o te wā, ki ngā take o te wā, a, e mārama ai a, ki ngā tini mate a, kei tēnā apori, kei tēnā apori, anā ka tau ko ngā kōrero a te pāti nei. ā, me tā rātou karere, ā, e rite tonu ki ērā o ngā kōrero kuua ake i a rātou mā, ā, i roto i ngā tau, anā, ko te mana motu ake, ko te tino rangatiratanga e wai ana kia, kia ū ki te reo a te Māori, arā, ko tā te pāti nei e mea ana kia pōtingia, ā, e ai ki te Pāti Māori, ā, i runga i te mea koirā te reo a te Māori, koirā, ā, te pāti nei e tū ana hei māngai, ā, mō tātou, koirā, ā, tāku e rongo nei. Nō reira rā e te iwi, koinei te tau, ā, pōti, ā, e mea nui tēnei, e taki nui te tōrangapū, ā, koinei, ā, te wā, Toʻu i tā tātou Toʻu, ā, i runga i ngā waka pono, i runga i ngā whakaaro, i runga i ngā, i ngā wāriu, ērā āuatanga katoa, ā, ka pōtingia te pāti, ā, e rite ana ō rātou, ā, ō rātou whakaaro ki te kokonga, ā, o te ngākau o te tangata. Ā, hoi anō i te iwi, ā, koira katoa ngā karere o te wā nei, ngā pūrongo kua ua ake, ā, i a Te Reo o Te Uru i tēnei wiki. E mihi kau atu ana ki ngā pou reo irirangi Māori, ā, ki a Te Korimako o Taranaki, ā, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, ā, Awa FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne, ā, Kia Ora FM. Ā, e mea tautoko tēnei, ā, a Te Kupu o Te Uru, ā, e Te Māngai Pā o. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mihi kau atu ana ki a koutou. Tēnā koutou.